ئەم گیان بەختکەرەی ڕێگای ڕزگاریە کە بەرژەوەندی گەلەکەی بوێ و بۆ ئەوان بژی و بۆ ئەوان بمرێ. ئەم خەباتگێرانەی کە ئەوین و خۆشەویستی نیشتیمان وەک خۆین لە دەمار و لەشیاندا هاتوچۆ دەکا، جێگایان لە قەلبی مێژوو داوە، لانەیان لە نێو دڵی زەحمەتکێشانە. گەلی کورد وەک گەلێکی ڕاپەڕیو و کۆڵنەدەر شانازی دەکا بەوەکە سەرانسەری مێژووی ژیانی پڕە لە خەبات و قارەمانەتی ئەم شۆڕشگێڕانەی کە بۆ نەتەوەکەیان، بۆ گەلەکەیان خەبات دەکەن و فیداکاری دەنوێنن و تەنانەت ئامادەن گیانی خۆشیان بەختی ئەم ڕێگایە بکەن، مایەی شانازی گەلەکەیانن. ناویان هەمێشە زیندووە و سەرمەشقن بۆ ئەوانەی کە لە دواڕۆژدا دەبنە ڕێڕەوی ئەم ڕێگایە. یەکێک لەم شۆڕشگێرانەی ڕێگای ئازادی و دێموکراسی شەهید ناسری باریک پێشمەرگەی هێزی دەیانە.

لە ساڵی هەزار و سێ سەد و سی و نۆ هەتاوی لە بنەماڵەیەکی جووتیاری گوندی گامشگۆلی ناوچەی چۆمی مەجیدخانی مەهاباد کوڕێک چاوی بە دنیا پشکووت کە ناوی ناسریان لەسەر دانا. کاک محەمەد باوکی ناسری باریک پیاوێکی خۆشناو هەر لەو کاتەشدا دڵسۆز و بەهەست بوو. ئاواتی ڕزگاری نەتەوەکەی وەک ئاگرێکی بەتین، لە دەروونیدا بڵێ سەیرە ساند. لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا کاک محەمەد لە ڕیزی خەباتگێڕانی دێموکراتدا چالاکانە بەشداری بوو. لە چەندین شەڕ دژی هێزە داگیرکەرەکانی ڕژیمی پاشایەتی لە ناوچەی هەوشار بەشداری کرد. شۆڕشگێڕانە لە ئامانجەکانی گەلی کورد و کۆمارە ساواکەی کوردستان دفاعی دەکرد و، وەک کوڕێکی بەهەست و نیشتیمانپەروەر ئەرکی خۆی بە ئەنجام دەگەیاند. پاشئەوەی ئاوات و ئارەزووەکانی گەلی کورد بە ڕووخانی کۆماری کوردستان بەواداچوو، کاک محەمەد وەک کوردێکی دڵبریندار و دڵسووتاو بۆ لەقاودانی جینایەتەکانی ڕژیم لەنێو زەحمەتکێشانی ناوچەی چۆمی مەجیدخاندا هەوڵی دەدا لە هەموو دەرفەتێک بۆ ڕوونکردنەوەی زەحمەتکێشان کەڵکی وەردەگرت. ناسری باریک لە داوێنی بابەکی ئاوا بە هەست و دلسۆز و نیشتیمان پەروەردا بار هات و پەروەردە کرا. بەڵام بەداخەوە نەیتوانی بە تەواوی لە خۆشەویستی و محەبەت و هەست و بیر و باوەڕی پیرۆزی بابی بەهرەمەند بێ. هەشت ساڵ لە تەمەنی ڕادەبرا کە باوکی بە هۆی سەکتەی قەلبی کۆچی دوایی کرد و ناسر بێ سەرپەرەست مایەوە و ئاگاداری و سەرپەرەستی بنەماڵە کەوتە سەر شانی دایکی زەحمەتکێش و بەهەستی. ساڵی هەزار و سێ سەد و چل و حەوت بۆ بنەماڵەی ناسری باریک ساڵەکی تاڵ و ناخۆش بوو. دەستەنگی و نەداری و بێدەرەتانیش بە گەردی بێ سەرپەرەستی بنەماڵەوە زیاد بوو. برا گەورەی ناسر بۆ خوێندن چووبووە تاران. ناسر و دایکە زەحمەتکێشەکەی بە تەنیا و بێ سەرپەرەست مابوونەوە. دایکی زەحمەتکێشی کورد کە دەرد و زەحمەت و ڕەنج و کوێرەوەری تێکەڵاوی ژیانی ببوو، دەبوو هەم ژیانی ناسر دابین بکا و هەم جێی محەبەت و خۆشەویستی بابیشی بۆ پڕ بکاتەوە. ئەم دایکە زەحمەتکێشە بە هەق توانی ئەرکی سەر شانی خۆی بەرامبەر بە ناسر زۆر بە باشی بەڕێوە بەرێ و هەموو تاڵی و سوێری و چەرمەسەریەکانی ژیان سەبارەت بە کۆکەی قەبوڵ بکا بۆ پێکهێنانی ژیانێکی بە دوور لە چاو لە دەستی هەوڵی دەدا و تێدەکۆشا. سەڕەرای ئەوە دایکی زەحمەتکێش. کوڕەکەی ناردە قوتابخانە تا لە داهاتوودا هەم بۆ ئەو هەم بۆ نەتەوەکەی ئینسانێکی بەکەڵک بێ. ناسری باریک هەتا پۆلی سێهەمی سەرەتایی لە گامێشگۆلی، پۆلی چواری لە مەهاباد خوێند و باقی قۆناغەکانی دەرس خوێندنی لە شاری میاندواودا تێپەڕ کرد. ناسر بەیانان لە گامشگۆلی را بە دووچەرخە یان موترسکلێت بۆ دەرس خوێندن دەچووە میاندواو و ئێوارانەش دەگەڕایەوە گوندی گامشگۆلی و تا شان بە شانی دایکی زەحمەتکێشی بە کاروباری ماڵێ رابگا و یارمەتی دایکی پیری بدا. ناسر سەرڕای ئەوە بە تەمەن منداڵ بوو، بەڵام لاوێکی زۆر ژیر و وریا و قسەوان بوو. دایکی بە شێوەیەک پەروەردەی کردبوو کە بە باشی بەرامبەر بە تەنگ و چەڵەمەکانی ڕۆژگار ڕادەوەستا. کەموکووڕییەکانی ژیانی دەناسی و وەک ئینسانی بە ئەزموون و کارامە، قورسایی باری گرانی ژیان نەیدەتوانی پشتی بچەمێنێ. ئەو ئەزموونەی بەڕووی سووریەوە تێپەڕکردن، لەگەڵ هەموو ناخۆشی و پەژارە و خەم و شادی خزموکەس و خەڵکی ئاواییدا بەشداری دەکرد. خۆی لاوان دەزانی ئەم تێکەڵبوونە لەگەڵ خەڵک و ئەو ژیری و وریایی و هەست بە بەرپرسیکردنە، ماسری بەتەواوی کرد بۆ خۆشەویستی خەڵک و، بە چاوێکی پڕ لە ڕێز و حورمەتەوە سەیریان دەکرد. ساڵی پەنجا و حەوت کە گەلانی ئێران لە چنگ زوڵم و زۆری نیزامی دوو هەزار و پێنج سەد ساڵەی شاهەنشاهی ڕزگاریان بوو، ناسر پۆلی شەشی قوتابخانەی ناوەندی بوو. ئەو ساڵ قوتابخانەی بەجێ هێشت و وەک هەموو لاوێکی بە هەست و شۆڕ و جێڕی گەلی کورد دەستی بە خەبات کرد. خەبات بۆ دیفاع لە دەستکەوتەکانی شۆڕش. خەبات بۆ دیفاع لە شەڕافەت و کەرامەتی گەلەکەی، خەبات بۆ پاراستنی مەوجودیەتی نەتەوەکەی کە بە دڕندانەترین شێوە کەوتبووە بەر پەلاماری ڕژیمی کۆنەپەرست و تازە بەدەسەڵات گەیشتووی ئێران. ناسری باریک هاتە نێو ڕیزی سازمانی جەوانانی ئەودەم. زۆر جار دەچوو مەهاباد و بڵاوکراوەکانی حیزبی دەهێنای لە شاری میاندواو و ناوچەکانی چۆمی مەجیدخان و ئاڵەشین بڵاوی دەکردەوە. لە میتینگ و خۆپێشاندانەکانی حیزبی لە شاری مەهابادیشدا بەشداری دەکرد و خەڵکی ناوچەشی لەگەڵ خۆی دەبرد. تا لە ڕیزی یەکگرتوویاندا هێز و ئیرادەی گەل بە دوژمنانی گەلی کورد نیشان بدا. ناسر بێ پسانەوە و بێ وچان هەڵسووڕانا لە گوندەکانی ناوچەی چۆمی مەجیدخاندا تەبلیغاتی حیزبی دەکرد و وەک لاوێکی ڕووناکبیر و تێگەیشتوو لە ڕوونکردنەوەی زەحمەتکێشانی ناوچەدا نەخشی شۆڕشگێڕانەی خۆی دەگێڕا. دێ بە دێ دەگەڕا. سیاسەتی حیزبی شیرە کردەوە، ماندوویی نەدەناسی، ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ لێبڕاوتر و بە ئەلاقەیەکی پترەوە ئەرکی پیرۆزی خۆی بە ئەنجام دەگەیاند. ناسری باریک لاوی تێکۆشەر و بەهەستی گەلەکەمان وەک نوێنەری ناوچەی چۆمی مەجیدخان لە کۆنگرەی چواری حیزب، لە مەهاباددا بەشداری کرد و پاش تەواوبوونی کۆنگرە وەک کادری کۆمیتەی ناوچەی ئاڵشینی بۆکان و بەرپرسی واحیدی بازرسی لە ناوچە درێژەی بە تێکۆشانی سیاسی خۆی دا. لە سەرەتای ساڵی شەستدا ناسری باریک چووە هێزی بەیان و وەک کادری سیاسی لە نێو پەلی نەبەزی هێزی بەیاندا دەستی بە تێکۆشان کرد. وەک ڕۆڵێکی تێکۆشەر، وەک پێشمەرگەیەکی کارامە لەو پەلەدا ئەرکی خۆی بە ئەنجام دەگەیاند لە هەموو دەرفەتێک بۆ بردنە سەری پلەی زانیاری هاوسەنگەرانی تێدەکۆشا و ئەم ئەرکەی بە باشی بەڕێوە دەبرد. شەهید بوونی کەریمی عەلی فەرامەرز شوێنێکی یەکجار قووڵی لەسەر هەستی ناسکی ناسر دانا. کەریم یەکێک لە نزیکترین و خۆشەویسترین هاوڕێیانی ناسر بوو. ئەم ڕووداوە دڵتەزێنە، ماڵاوایی کەریم لە ناسر، گڕی بڵێسەی هەستی ئەم خەباتگێڕەی بەرزتر کردەوە. ئەرکی سەرشانی لە پێناوی حیزب و گەلەکەیدا قورس و قایمتر کرد و ئەوی لە درێژەپێدانی ڕێگای سووردا شێلگیر کرد و ئیمانی بە خەبات و بەربەرەکانی لەگەڵ ئەم ڕێژیم و کۆنەپەرستە پتەوتر کرد. ناسری باریک بە هۆی لێوەشاوەیی و لەخۆبردوویی لە ساڵی شەست و یەک بە سەرپەلی پەلی شەهیدان دیاری کرا و هەتا کاتی شەهیدبوونی ئەم بەرپرسیەی بە ئەستۆوە بوو. پێشمەرگەی تێکۆشەر و نەبەزی حیزبەکەمان کورەشی تێگەیشتوو، بە بیر و باوەڕ، دڵسۆز و قارەمان و لەخۆبردوو، عاشق و ئەوێنداری حیزبەکەی، حەماسە خوپێن و ڕێگای دێموکراسی و خودموختاری بوو. لە شەڕ دژی دوژمنی جنایەتکاردا هەموو ئەو تایبەتمەندیانەی تێدا بەدی دەکرا. چالاکی و هەڵسووڕی و توندوتۆڵی ناسر لە شەڕدا، زۆر بە جوانی خۆی دەنواند. کوڕێکی نەترس پێشمەرگەیەکی کۆنەدەر بوو. لە شەڕەکانی حەسەن لۆلان، هۆڵس و ماوینبڵاغی هەوشار قارەمانەکی نواند. شان بە شانی باقی ڕۆڵە بە هەڵمەتەکانی دێموکرات لە بەرپەرچدانەوەی هێرشی دڕندانەی دوژمن بۆ گرتنەوەی ناوچەی ئاڵشین، ڕێگای بۆکان میاندواڵ، چالاکانە بەشداری کرد لە شەڕەکانی سەرا چەند شەڕی نیزیک شاری میاندواڵ و گرتنی مۆڵگەی قۆچاخ، تێکشکاندنی ستونی نیزامیی هەشت سەد و یەک ی شیراز، شەڕی قولەر و ناوچەکانی پیرمحەمەد و ئەحمەدی کۆر و گرتنی مۆڵگەی حوسێن مامەدا قارەمانەتی لە خۆ نیشاندا کە هەمووی نمونەیەکن لە فیداکاری ناسری قارەمان و باقی ڕۆڵە خەباتگێڕ و حەماسە خوڵقێنەکانی دێموکرات کە وەک لاپەڕێکی زێڕکفت لە مێژووی خەباتی گەلەکەمان و پێشمەرگە قارەمانەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا دەمێنێتەوە. کوڕی زەحمەتکێش و شۆڕشگێڕی گەلەکەمان دووجار لە شەڕدا دژی ڕژێم بریندار بوو، بەڵام هەموو جارێ، تێکۆشەرانە و شێلگیرانە دەگەڕایەوە سەنگەری شەڕەف و دیفاع لە کەرامەتی گەلەکەی و بەرپرسی و ئەرکی شۆڕشگێرانەی خۆی باشتر لە پێشوو بەڕێوە دەبرد. ناسری باریک هەر بەم ڕاددەیە لەگەڵ دژی توندوتیژ و نەترس و قارەمان و بەزەت قوتی، لەگەڵ خەڵک روو خۆش و دەم بە پێکەنین و هێدین لە سەر خۆ بوو. برایانە لەگەڵیان دەجوڵایەوە. ئەم تایبەتمەندیانە ئەوی بە تەواوی لە لای خەڵکی زەحمەتکێشی ناوچەکانی ئاڵشین، پیرمحەمەد و ئەحمەدی کۆر خۆشەویست تر بوو. ڕۆژی حەڤدەی با لە مەڕی ساڵی شەست و دوو پێشمەرگە قارەمانەکانی هێزی بەیان بە مەبەستی تەفر و تونا کردن و گرتنی مۆڵگەی قاقڵاوا وەڕێکەوتن. پێشمەرگە نەبەزەکانی دێموکرات بە پێی نەخشەی دیاریکراو پەلاماری شێرانەیان بۆ سەر ئەم مۆڵگەیە لە هەموو لایەکەوە دەست پێ کرد. کوڕەکانی گەل لەم عەمەلیاتە قارەمانانەیەدا توانیان مۆڵگەکە بە تەواوی بگرن، پەنجا کەس لە بەکرێگیراوەکان بکوژن، چەک و چۆڵکی یەکجار زۆریش وەدەست بخەن. لەم شەڕە قارەمانانەیەدا ناسری باری لاوی تێکۆشەر، پێشمەرگەی قارەمان و دێموکرات، پاش شەڕێکی قارەمانانە لەگەڵ دوو هاوسەنگەری دیکەی، بە ناوی محەمەدی عوسمان زادە ناسراو بە محەمەد ڕەشەی هەمزەی فەرەجی کەوتنە بەر دەستڕێژی گوللەی جینایەتکاران و خوێنی گەشیان ڕژایە سەر خاکی پیرۆزی نیشتمان و حەماسەیەکی دیکەیان بە حەماسەکانی ڕۆڵە فیداکارەکانی دێموکرات زیاد کرد. ناسر و هاوسەنگەرانی شەهید بوون، بەڵام خوێنی ناسر و هەموو شەهیدانی گەل، قریشیی دەرداوەتە نێو دڵی هەموو ئەم ڕۆڵە نیشتیمانپەروەر و شۆڕشگێرانەی کە وەفادار بە ئامانج و ڕێبازی گەلەکەیانن. شەهیدبوونی ناسری باری، کوڕی شۆڕشگێڕ و دێموکرات و هەموو شەهیدانی گەل، ڕۆڵەکانی دێموکرات لەسەر درێژەپێدانی ڕێگایان سوورتر دەکا. ناسر لە ماوەی سێ لە نۆ کۆڕی تێکۆشەرانی دێموکرات دا بەکالا، بەڵام قارەمانەتی و تێگەیشتوویی و ئیمان و بیر و باوەڕی وەک میراتێک بۆ های سەنگەرانی بەجێهێشتووە. ناسر نەماوە تاکوو یاری دەدەر و هاوکاری دایکی زەحمەتکێشی بێ، بەڵام دایکی وەک شێوەژنێکی تێکۆشەری کورد کە بەدڵەوە بۆ پێگەیاندنی ناسر زەحمەت و کوێرەوەری و چەرمەسەری چێشت ئێستا بە هەموو توانایەوە بۆ پێگەیاندنی هێمنی نیشتمان دوو یادگاری زۆر خۆشەویستی ناسک تێدەکۆشێت تاکو بێ نازی و بێ بابیان پێوە دیاری نەبێ بەورەی شۆڕگێڕانە و کۆڵنەدان لە بەرامبەر پاڵیەکانی ژیاندا پەروەردەیان دەکا بەو هیوایە کە ئەمەک ناسی و نیشتمانپەروەری و فیداکاری باوکیان کە شەهیدی ڕێگای ڕزگاری گەلەکەیان بووە، ببێتە هەوێنی دڵ و مێشکیان و بە ئامێزی گەرمی دایکی زەحمەتکێش و فیداکاری ناسربا بۆ گەل و نیشتمانەکەیان پەروەردە بکرێن. بەڕێز بێ یاد و بیرەوەری شەهید ناسری باریک و هاوڕێیانی، مردن و نەمان بۆ ڕژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسلامی،